Septe khawnge toilet hi awm? He ti lamah hian. Mawibal hmun dangah va zung teh. Ka zunna hmun turah hian thui nei lo. Mawibal i ninety nine deuh mi? Ninety nine lo e. Democracy ram kan nih hi ka duhna hmun hmunah ka zung ang. Ka zunna hmun turah hian thu lo neih tum su. Mawi balu naupa kan kal dawn mi? Aw kal tawp mai ang, train kan nang lo palang a rei em mai, min rawn phone ta chiah e. Aw awite, mawi bal hei ka hman dawn aw. U nau pawi te i rei lutuk a, kan hman maw si hei, tu ah chuan train chhung ah kan awm tawh. Le le le le, hmeltha ho le, lo la ru le, le le le, sawmhnih sawmhnih, sawmhnih sawmhnih. Sawmhnih sawmhnih le, hmeltha pa lo la rawh le, i va han hmeltha tak em. Natder vel kha ka duh miah lo ni aw. Min pek hma chu ka kal dawn chuang lo. Mawi bal u nau pa hospital kal kawng milo hrilh tlai tang hian a ngil thei ang ber in kal dawn i hei khi ang te hi lo hmu em hmu lo sir. Kha a cheng za i hmu lo maw? Aa sir, ka hmu miah lo. Kha le sang khat i hmu lo tak tak a maw? Hmu lo tak tak sir. Kha hei la rawh, a awm nei hriat chuan hei i nei vek dawn nia. Sir, ka hmu lo ti nana a nine nge awmna ka hriat anga. Aw le thai. Ka diak tum ngai a. Awite tah hian that dawn hi. Mipui an tam bawk a pawisa kan dawng nual dawn nih hi. A ruk te in mai pawl i ang ang mahse in chhir in Apa Apa Police ah chuan ka tling ve sin A ni maw ka fapa in hna nei ve ta maw Mobile vawi te dam reng ang che. Ka pa, tunah chuan eng hna a mai thaw ngai tawh lo ang. Ka chawm tawng che. A ni maw? Thla khata engzah vel ngei hlawh. Ka pa sianghniin bul kan tan. Khah le, pu nei bial i thlai thar man. Ka lawm lutuk e. Mawibal bawihte engzah maw kan hlawi tih? Ka pa, sorkar hna, sorkar hna ti ngai lo, tiang hi lo hlawk ber a nih hi, lo kal rawh. Dum dum, da da. Aw Awite, mawi balu naupa, nu ekhat min lo hman tir teh. Nu ekhat a? Aw, ka lo pei ang che. Gu pai. Tunge khawvel ai duh ber? Salman Khan, A nih chu. A nih tunge eitur pe che? A pa, I school fee te tunge peksak thin che? A pa, Dress lam te pawh? A pa, A nih chuan tumaw khawvel ai duh ber chu? Salman Khan, Thianpa inteh i fapa hian i thil tihthat ve zawng zawng te, i hmangaihna te, i chawmna te, Nangmah ai chuan Salman Khan a duh daih zawk tih na nia? A hrim hrim in tu ngei hming Salman Khan. Tunge? Lawn lam atang in. Minute hnih mi lo nghak lawk aw sir. Sir ka hman tep e, hmanhmawh teh nilengin hun ka nei bik lo nia, min chhan duh mi alo le, minute hnih mi lo nghak lawk aw sir. Awi te awi te, eng nge mawi bal? Vung tei alo kal ania.

Awite kan dah bet leh chu ni zo tawh lo ang. Ni e, u naupawi te i kawng te i her palh ang. Mawi bal, school ka la hun tho rawh. Ka kal peih lo, tho rawh. Ka kal peih lo, ka kal peih lo. Rawn khel ve ru le, rawn khel ve ru le, heti eng game hi chu hlawk teh mai ni aw. Zing dar kua ah kan inkawtah min lo hmu rawh. Thil pawimawh deuh hrilh tur che ka nei. Ka hmangaih che awite. Zing dar kua kan kawtah thu pawimawh deuh hrilh tur che ka nei lo kal ngei ngei rawh aw. I love you Khiang te i hmangaih vung i. Mein kak! I love you Sep te. Zing dar kua thu pawimawh tak hrilh tur che ka nei rawn kal ngei ngei rawh aw rawn tlai suh. I love you mawi bal naktuk zing dar kual lo kal ngei ngei rawh aw thu hrilh tur che ka nei. Fuck! Three, two, one, action! Tunah chuan he bike tawng zetah hian ka chuang tawh ngai lo vang. Ka pa min lei chu ni lo se e, ka hralhna a rei tawng chuaw! Mawibal nau pa tha em? Enchin teh. Thik e, thik e. Mawibal! Engtin nge i video hi ka lo hmuh ve thiang, in dah dan min lo hrilh thei em? Zo thli fim tih khan aw. Awle, ka lo search anga ka lo en dawn nia. Awle, kan lawm viau ang. Ka ru le, ka lang u.

Sep te nang pawh kha ti vak vak a tlan tur ni ngai mi? Awi te pawh kha i hmu ve reng ang tlan muang ve mai tur che lawm. Fim khur tur jail tan theihna ni sin. Kal tawh rawh. Mihringah kan va han in chan lo teuh ve. Ruah mai mai chu. Engtin nge kan tih dawn Mawibal? Engtin mah ka do dawn mipa ka nih hi. Hei Mawibal! Enge? Mawibal u naupa i huh vek tawh kha i dam lo ang lo kal rawh. A ni maw? Rawh ina tih tur ti se, kei pawn ka tih tur ka ti ang, min dang lo vang. A few moments later. Tupa i.